Tutan cu mizapi nih kan herh taktakmi kan pupa hna holh thuk pawl kha kan vun chim hna lai i hika hin screen share zong kan vun tuah chih pah lai i a ca tete kha i zoh chih a duhmi kan um sual ah tiah. Ṭha tein ka ṭial, screen share kha ka rak tuah chih i A in C tiang kan rak chim i C kha tlawmpal a taang i cucu tutan ah phunhra kha kan vun chim lai, kan vun hrilhfiah pah chih lai. A herh tukmi, mizapi nih kan herhmi a si caah a ruang cu mino zong nih kan theih lomi holh biafang kha tampi an si i a hlei in hlaṭialtu hna, hlaphuahtu hna zong nih kan herh bakmi bia an si. Upa in ngakchia in kan herhmi a si ti kha hika hin ka ruah ruangah hi bantuk holhthuk le phungthluk pawl zong kha ka rak tuah lengmang nak, ka rak chim lengmang nak kha a si. A si ahcun kan YouTube channel he subscribe na tuah rih lo cun subscribe rak tuah ve. Hlan lio kan miphun, Chin miphun, Lai miphun kan thawhkehnak kan tuanbia vialte kan chim dih cang. Cun kan nunphung vialte zong kha chim ding ah kan holhthuk le biathuk pawl zong kha hika zawn hin kan hmuh khawh tawk, kan theih khawh tawk, kan thiam khawh tawk i share ding ah kan i ruahnak uh, channel a si caah Chin History and Culture uh, Researcher timi YouTube channel kan subscribe rak tuah ve law cu pawl cu na hmuh ve lai ti kha hika hen pakhatnak biak sawm kan duh si cun kan program kan thok hna lai ye ka han kan program kan thok hna si ahcun uh, pakhatnak bik ah zeidah kan hmuh lai kan ti si ahcun Cincawi an ti. Cincawi timi cu dawthlei kha a si. Dawthlei timi cu hleithlak zong kha a si lo. Cincawi timi cu khiti te khin an dawtmi kha a si i cucu dawthlei pawl cu cincawi ti kha a si ko. Pahnihnak ahcun zeidah a si kan ti si ahcun chiah-inn ti kha a si. Hi chiah-inn timi cu khual ah va a va ngeimi nu A fawinak cun va a ngeimi nu i khual dang i a vai i ṭhumhnak inn kha si. Hi phundang kan chim si ahcun nu kha khual ah va a ngei i cu ahcun khual va a va ngeihnak cun a va sin kal a hauh caah a va sin a va kal tikah a va i ṭhumhnak inn khi a va inn ah khan i ṭhumh colh phung a si lo i Inn dang ah khan vaa ṭhumh cu vaa ṭhumh phung kha a si. Hi cucu a va i ṭhumhnak inn cu chiah in an timi kha a si. Cun hika zawn ah hin cawm, hi cawm cu kan theih tukmi cawm cu khuang paran tinak kha a si. I khuang paran khi cawm tiah hlan lio holh in a si ve. Cun hika hin cawpe ti a si. Hi cawpe timi cu caw tinak kha a si ko. Hi a dang kha tampi hrilhfiah awk a um lo caah. Cun hika zawn hin Ceng le kung ti si. Hi ceng le kung timi cu a sullam cu a si ti si cun chungkhat rualchan uh, cingla. Uh, chungkhat ti zong ti ko si rualchan cingla. A fawinak cun uh, chungkhat ai pehtlaimi pawl kha si. Hi a tampi hrilhfiah awk um lo. Cun hika zawn hin zeidah um rih ti si cun uh, celbuar celbual ti si. Sau nawn te riahnak le caamnak umnak kha celbual ti si. Hi cun hika zawn hin cerlian, cerlian cu tuchan zong kan hman ngaimi holh kha a si. Tampi nih kan theihmi kha si hrilhfiah hau lo. Nika ti kha a si. Cun hika zawn hin ceulian I cer lian timi le ceu lian timi hi ai khat lo. Hi ceu lian timi cu thlapa le arfi tinak a si i cucu thlapa le arfi zong ahcun aa zei kan ti lai a ceu caan, a dulh caan, a ceu caan, a dulh caan ti kan hmuh tik i mit nih kan hun hmuh tik i kan hmuh khawh setsai lo i a ceu caan, a dulh caan ti bantuk i kan mit in a vun um caan khi cu bantuk khi ceu lian an ti duhmi kha a si ti kha a si. Hi cun hika zawn ahhin chakchang an ti. Hi chakchang kan an ti duhnak cu tappi timi hlanlio cu thing in atu chan zong khualei cun thing in rawl chuangmi tampi kan um i thing in rawl kan chuannak tappi kan sernak i a chak ahkhan ihnak an ser. Cucu ihnak an sernak a ruang cu hlanlio cun thil ṭha le puan ṭhaṭha a um lo i khua a sih caah cucu mei pawngah cun ihnak an ser. Cucu ihnak an sermi cu chakchang tinak kha a si. Cun hika zawn hin cham an ti. Hi cham timi cu tampi hrilhfiak um A um lo. Saram min a si. Tivok tiah Laiholh in an ti i khakha cham tiah hlanlio kan pipu hna nih an timi kha a si. I cucu a dihnak kha si, mah vial kha siseh law i a hnu zong kan rak peh ṭhan lai caah khan a hnuah hi bantuk holhthup pawl na thiam khawh venak, na theih khawh venak hnga ding caah kan YouTube zong kha subscribe rak tuah law ti kha. kan donghnak bik ah sawm ṭhan kan duhmi si. An hnu video tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai. Bye-bye!